Ruoth Yesu opaki nyimine gowete. En ndalo mathoth kapod ok waseromo to kata kamano Nyasaye ochiwo thuolo kawuono mondo wachak warom. Omiyo wadwa puonjre weche mag tem. Omiyo abiro somo kitabu mar Daniel adek. Adwa chake kare aboro nyaka kare apar gaboro taweye mana gi kanyo. E ndalo nogo ema ne jo-Babylon moko oyudoe thuolo mar donjo ni jo-Yahudi. Ne giwacho ni ruoth Nebukadnezar niya, Ruoth, mondo idag aming'a. Ne igolo chik ni e sa ma ji owinjoe ka thumbe ywak, to ng'ato ka ng'ato nyaka kulre piny mi lam kido mar dhahabu, to ng'at ma ok kulore molame nyaka wit piyo piyo e mach makakni. To nitie jo-Yahudi moko ma nyinggi Shadrak gi Meshak kod Abednego mane iseketo jotelo mag gweng' Babulon. Ruoth, gin gitamore winjo chikni. Gisedagi lamo Nyasachi kata kulruokni kido mane ichungo. Kane ruoth owinjo kamano mirima mager nomake mi ogolo chik mondo okel ji adekgo ire. Kane okelgi ire, nopenjogi niya, Shadrak gi Meshak kod Abednego, bende en adier ni utamoru lamo Nyasacha kendo utamoru kuloru piny ni kido mar dhahabu ma asechungo? Koro sani ka uwinjo tung' gi thum nyatiti gi asili kod thumbe mamoko kaywak, to nyaka ukulru piny mondo ulam kidono. To kudagi timo kamano, to ibiro witu e mach makakni piyo piyo ma ok odeko. Koso uparo ni nitie nyasaye moro ma nyalo resou? Shadrak gi Meshak kod Abednego ne jodwoke niya, Ruoth, wan to ok wabi temo mondo waresre. To ka po ni Nyasaye ma walamo nyalo resowa e mach kendo e tekoni, to kara obiro resowa. A- aparo ni abiro tieke kanyo kadi apar gaboro wacho kama to kata ka ok oresowa to onego ing'e malong'o ruoth ni ok wanyal lamo nyasachi bende ok wanyal kulore piny ni kido mar dhahabu ma isechungo Ah, kitabu no wuoyonwa kuom tem kaka jogo nobed ob- obed notem gi lakini adwaro ni mondo wasomie kendo kama tin e kitabu mar jokorintho mokwongo jokorintho mokwongo apar kare apar gadek jokorintho mokwongo apar uh, kare apar gadek wacho kama onge tem museyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo nyasaye en jadiera omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu to nomiu yo mowuokgo e tem moro amora kendo nomiu teko mar dhil gi temgo yesu paki Waduto wayudo tem, to tem kabironwa, obironwa sama wakia. Tembe moko biro ka wang'eyo, to mang'eny gibiro ka wakia, to ka giseyudowa, to gibwogowa. Gibiro mapiyo piyo kendo apoya nono ma onge ranyisi moro ni tem biro. Kata mana mane tem biro ni Daniel giri, jogi ne orangogi aranga to odhi odonjonigi ka ruoth. To ema koro iyudogo ni ei nyaka utim kaka ruoth dwaro mo omiyo gigolo chik mane onge moket chik. Jokristo yudo tembe e yo mapiyo piyo kendo apoya nono. Omiyo kama wasomoni nyisowa ni wanyalo yudo tem matek to tem mwayudono ok nyal hinyowa kata ok nyal negowa kata ok nyal kethowa. Emomiyo sama ikale tem moro amora to ikwongo ing'e ni tembe biro to nitie yo ma Nyasaye golowago e tem. Sama tem obiro tiyudo ka tem dwa ni mondo ogoli kuom Ruoth Nyasaye mondo koro ichak lamo gik moko ma nyiseche manono mok Nyasaye. Ogombo miyowa dwaro yore moko mwanyalo yudogo resruok. To tem en gima kobironi to tek ahinya mondo wiyi owil kode nikech en gima lit, en gima chandi, en gima chando chunyi. To muma wachonwa ni mondo wabed kwachung' motegno seche ma wan gi e tem, kwang'iyo mana wang' Ruoth Yesu kende e kama konyruok owuokie. Dwonde wabiro winjo mopogore opogore ma itwa golonwa koni gi kocha ka kelonwa. Iyudo ka in kod jatuo, iyudo kionge pesa, Iyudo ka midhiero omaki, samoro nyathini oriembi e skul malit to nende ionge kod pesa. Koro iwinjo ka Satan keloni yore mopogore, onyisi kaka isebedo ng'at mok nyal, onyisi kaka in ok inyal romo gi jowadu, onyisi kaka in ibiro chandori nyaka chieng'. Oparoni ni in to nonyuoli e pinyni nikech ang'o? Paruru anena sigand Ayub. Ayub notem ma Ayub owacho ni, ee, Akuong'o chieng' mane onyuolae. To kata kamano ne ok oyanyo Nyasaye. Emomiyo tem en gima lit. Tem en gima lit. To tembe moko biro bende mayot. Tem nyalo biro ni mana nikech iriambo. Tem nyalo biro mana iri nikech ng'ato odhi ogo mbaka moro kamoro kuomi gima bende onge mok timre kuom ngimani. Tem nyalo biro mana ni ng'ato ondhogi kata e tich kama utiye. Ok kata ka ne in mane in judge mar rito kamoro kata mokane pesa iyudo ka pesa olal. Tem en gima buogo dhano, obuogo chunywa, obuogo pachwa, obuogo dendwa. To gima ber ni muma nyisowa ni seche ma tem obiro to mondo kik waluor. Yesu kapok owuok koa e piny kani kodhi e polo koloso gi jopuonjrene, nonyisogi ni tem to biro yudou kendo tem biro makakni ka mach. To kata kobiro kamano, an bende osetema, omiyo aseloyo, abedo jaloch. To un kusiko kuoma kendo ka un kuoma ndalo duto, to kata seche ma temo obironigo kuranga mung'e ni an kodu, to usebedo joloch, un bende ubiro loyo mana kaka aseloyo. Emomiyo tem biro bironu mang'eny, to tembegi kik wuogu, Ka wawuoyo kawuono, tembe bironwa mayore yore adiera to kaka wan jo eh, aloso gi jo- jowa ma Kenya kata jok mawinjo dhok ma wacho ni e Kenya sani nitie tem mayudowa mang'eny nikech wang'eyo ni siasa gore samoro wan ok wan josiasa to gik matimore ma josiasa wacho kata matimore momiyo siasa iye tek yudowa Sama aonge mogo kata ionge mogo, sama ionge gi mafuta kata ionge gi kaka idhi mtoka idhi kamoro tidwari kanyo, iyudo ka piny tekni. Sama ionge gima icham e ot, in gi alot samoro ing'wedo e puothi moro to ionge kata mo ma ditedgo alodni, iyudo ka tem donjoni malit. Emomiyo iyudo ka nyithindwa secheni nie ndara gidhi makata piny koth ochwe kata piny ochido kata piny ng'ich kata piny liet ginie e ndara oko giywak malit nikech gichandore tem odonjonigi to nyasaye hoyowa kawacho ni mondo wang'i wang'e warang wang'e Ndalo ariyo moko mokalogo, ji mogwaro nyocha odhi e ndara, to adier jomoko bende ne ok odhi ni dhi e maandamano, gin ne gidhi mana timo tijegi, tiyudo ni bunde oyudo moro oago, iyudo ka kidi ogo moro ohinyo, iyudo ka moko kata mana nyithindo iyudo kohinyore, ok nikech nende gin achiel kuom joma ne timo maandamano. tem odonjo. Samoro in min gi nende in e dala ok ing'eyo ni nyathini owuok, ikeloni wach ni a nyathi ma nende owuok ka chande kawuono ok ang' noduogi, otere osiptal kata oonge, otere mochari. Tem odonjo, itimo nang'o? Irango mana wang' Nyasaye nikech Nyasaye jachwech. Nyasaye ong'eyo gigi duto matimore. Nyasaye oweyo gigi mondo otimre nikech ong'eyo gimomiyo gitimore. Emomiyo Nyasaye onyisowa maber e kitape mar Jeremia piero ariyo gachiel kar eh, piero ariyo gochiko kar apar gachiel ni en kodwa gi plan. Oplanwa gik mabeyo lilo. Oplanwa gik ma, ma, ma biro miyowa mor lilo. Gik maber ma Nyasaye oplandnwa ok wabi yudo ka ok waneno tembe. Nyaka ikalie tem ma kakni ka mach eka gima ber biro bang'e. Emomiyo kata tem koro yudi e seche machalo kama, ranga ne nyime kacha nitie gima ber ma Nyasaye okano mabiro biro. Kik chunyi a mosik kuro. Duog chunyi ir Nyasaye nikech tem duto ok bi mondo obi okethwa. Tembe bironwa to gikalo, to kiny to waneno maber. Tembe Muma onyisowa maber kama wasomo e Jo-Korintho mokwongo apar kare apar gadek ni onge tem mabirona mane pok obiro ni jomoko. Emomiyo gik ma wakale e ndalogi, kata obedi e ot, kata obed kuom nyathi, kata obed kuom tijewa mwatiyo, kata obed kuom sirikal ma wan godo, iyudo ni gin tembe mane osebetie ndalo moro to ne gitek mana kaka gitek sani. Nitie joma nokalogi mochopo maber nitie joma tem noloyo to a waywak ni nyasaye ni mondo kik owe tem lowa to waring ire mondo okonywa mondo wayud kwe nyasaye owacho ni en kod yo ka tem tek ahinya to oyawonwa yo mwanyalo tony godo emomiyo kata wakale matek agombo mondo ajiwu ni mondo wabed kwageno kuom nyasaye ni en kod yo En kod yo obiro yawonwa, en kod yo obiro nyisowa kaka wakalo. Omiyo wamok kuome kendo waywagne, wating' wang'o warange. Seche mwating'o wang'o mwarango Nyasaye, owinjowa. Owacho ni ite winjo kata mana kuot mar chunywa. Erou kamano Jokristo godhiambo ni Nyasaye mondo ogwedhu gi mago e nying Ruoth Yesu. Amina.